Nyasae oito omuya, nigo togogosaba ng'a obe omotang'ani oito ase kende gionsi togochia konyara koba togosanga, otworoberie chinkoro anyare koba ogototang'ana. Togosaberanie abaminto abataraika aa, na timwensi abo are igoro, motosabere. Ase erieta ria Tata, Tata, na Omwana, na Omoyo Omotagatifu. Amina. Nare gosaba ntararete abagambi baito bare bare naintwe aiga, aba bakoboria obwa MCA na barai bande be intwe bwate abarai be chiro intwe nyinki iko. Nabande bonsi bare aa, nataete ng'e omogaka na omong'ina oyomo. Mbuya mono ase ogoitaberana neriogi ri'omwesinigwa arwete moito onde maaka aria na igoro rogoro aiga, moche iga iga ase egetwanyansi mono kobua oborimo obo boetungetie omong'ina na omong'ina. Kera omoyo ime Na buna amanyete tore aiga, nonya nare koria amapera anse aiga, nigo bono amanyete Nyamboto na omong'ina na Nyabando buna abanyene oboremo obo buna nase omoga bwanse naende ngochora. Nigo oyore kominyokia taiga ai, oyore kominyokia naba babere aba togokwana igoro yabo ng'a oboremo obo nobwabo. Bare omonto ore omoremu kabisa Okorwana ase eyio, timotarera amo, momosegete nainwe mobe bosio, momosiire, ekiagera mbatebi ng'a ase eyio eyio ere otogora gento eke, igo tokobua abe agwo aye abo ay'ogokonya mono kobua aba aba abana ba Nyamboto, na kobaraisaberane barwe ribaga ase aa abekwe egento kerakonye ekenyoro, kobaraisaberane ase engencho yerwana tore.

Ekero nachete amoko isiko na saba, nyamboto nanyorete agokominyokia abana omotera ng'ake. Bono intwe ntomanyeti oboremo gose na obwagaye, gose na obwa oyo onde momura omwabo, nyagamba, oboremo na obwa nyamboto. Mpaka abana mbakwete aa, onde sukuru kanyimbo, batindetirwe oboremo obo. Inche bono ekero gwachete koba mwanyagambe tinkomanya, gaki tiga tosabe ekeene kerorekane. Ekero okobura abana chintakana oboremo, tari richiko rire rigokera ng'a oboremo bwa chintakana nkoburwa nkoburwa are, bakobunererigwa, batairwa kende gionsi, eh, batarancherana.

Lakini emiaka ero nasenyentwe, igo tindi mwana mono nta. Chinyomba chia Nyambato obo chiarenge aa. Nyambato natindegete abana ang'e batato iga titore esukuru. Tware komokemba kare ochia twasoa gatiari twaria amabere. Nyamboto iga arenge muna omosacha okoruta rigena arakorute nonya nari goikera nabo rigugwate. tigakorokwana, lakini ase enamba y'oboremo neya misati nyabando. Ase engencho nyambo tarenge nyagitiara, akamanyekana mono kobua omoga. Bono ebinto mbire bigo na gokoru. Gechure oyomo okoroka Gechure Geturo iga abiareretwe prison, nabo taba are kobwatwa, oimoka na abana baye gochia gosomba. Ogenda osibwa amatuko amake na abana bao abarori kare, naende oirana aa. Chinyomba nchiasambe twa. Isa kobatebia oborimo obo

Bono ogokera ke rimbori koba buya. Ebinto ebi bia bigokorwa aa nyambato. Obori nabwo bware okorosi bw'endagera eria emonuba ogotiarera gochia obosio, igo ogoseseneniri namabere. Aborania ng'o, Emwana one gwasi na ng'ombe. Obori obo oria omori.

Abana ba nyambo tonkagerete nao batindekira, nonya nekero gekoba ng'ese otige egende gekoe naki ng'ese otwanye etigie chikoba kwa nyambo naki batari goteba ao. Bono inche nare goteba iga, totarigia amagenderero twangete, etwanchete amagenderero ogokumia nigwo ogokumia. Riria gaki bareria abana ba nyambo to. Babatinyie amariga, ng'a bono mwarure aa, tiga tobaeni gochia. Magoro ntwabekanete amo nabanyatiiko, ntwaigwete engaki ere nobochafu bare koreta abwo ne dumpsite. Togachaka amaandamano togokana ng'a bochafu mbori koretwa, engaki eri ntwamaete mang'ana aya oborimo ng'aki bore. Tokanda chia 2022 konyora twogire bakaba oboire bagatiga koreta obochao boria igo bochao boria mbogiti gocha bono buna simba acha akama nabo akoinyora nere obegete etendi twabwate babo kibagendi that time babo maobi okainyori simba na gaba na onyongo togoti ng'a baisa koira obogavana oboremo obo ntotaete bore agambuya because kare konyara ba Ekero okorigereria ense history ase abagaka baria bare aba nabang'ina bara oborimo obo ekero okorigereria ase emap entang'ani abwo babwate enamba 557 nkorenge niyo yarenge ya nyabando na eya elgai yare gochi gose moina yarenge 558 ah mbaika 2014 okora ng'a bagoteba ng'a eruling nero yamegetigwe high court Ekaa Nyagami chinguru. Nyagami agachiko akabua ng'a oboremo bw'amaremo aya abere, obo bwa 557 na 558 ng'a abwatanigwe, aka akaegwa mokaba oboremo obomo. Akarosia enamba yare koteba ng'a Central Kitutu stroke Mwamanwa stroke 2037. Igo bono ase ekero bakwoneria oboremo bw'ecounty, baonetie buna oboremo obomo, omonto okwonia Nyagami Akainaria ekaunti, nario ekaunti yagora oboremo obo. Ah, twenty twenty eri togocha koandamana ndiri bakobeka orobago. Ekero twakora bono tokaenda elections, natigerete orobago oro iga, na Simba agateba ng'a oboremo obo bocha abu mbori kobekwa. Ekero omogabana, nkamoinyoria ng'aki rituo aterete, agateba ng'a obiero tiri koreta. Ekero arusia eubi aria nyambera, eubi eria anyeirete etisi rogorokari, Ndaka aga- agancherana ne ri- e- e- epromise eria atoete buna abanyachiiko ng'a, Eubi ero taikogora ki? Taikoreta. Akamokania. Mokaye akamotebia, Nigo oborimo bobe naende oche, ah, okorora ng'a mbo- mbotransfairi buya. Ekagera gavana akahonya, Ninki goeta ekero aho obotugi bw'enyene mwachakete gopimeka gose nama oboria? Akaboria gavana, Gavana agateba ng'a, Buna narorire moka yantebirie, ndorie ng'a bogima bwa oborinto mbogoreti buya, gose moboria obo abwate ebitina toratiga chiri. So agateba, Nkorete are esoa.

Erio ebiragita bia getaa na nagete esibiko, manya ng'a oborimo boria Gigabana ataete ng'a mbwabate ogotantanwa, ngaigweikire. Ngaakera omominista otenererete amareme ase ecounty, akang'a enamba y'omoland registrar, oria orenge omotang'ani montegerera na ateyo are korokwa Mokaya. Mokaya nachete akarua. Bono bakacha bakareta omong'ao korokwa Ayenda. Nkaboria Ayenda oborimo boria ng'aki bore. Ayenda akang'eresa ng'a

Bono esike enkwe morumaete omochie nosaba ngotware ere iso. Bono bakare kobanga kubi ase Aali bakabwata ase bakobeka iso. Bono baamoire barosie ase aya barabwo bagende neso kubi ase oborimo nobwabo. Mwambwate? Eye nesaidi yeserekari. Nigo eserekari ere emaete ngoborimo nobwabo bono tari nyagaantu. Ekaunti yaenanire ase esike nkobeka ere iso.

County Council, agachia akana kora this record kiri chia Duplication. Lakini ekero yaika 1969, ekero amaremo aya onsi tiare koba registered, bakaregesta amaremo aya onsi chinamba buna bono nchakere korwa ase bilauri 556 nyabando misati 557 eh, gai nyachuaya 558

Gai, Amini ya Yagami, na omong'ina omwao Witutu, bakaba nabo chiadministrator chie efa eku eyende ya estate yaye. Ekiina nkiachiete manga ase former senior chief Zakaria. Zakaria akagamba, Abasaibie barenge oo nonye Mwaga Nyanyuki noo arenge, bagakanigwa oboremo obo nobwa Nyabanto Misasi.

Mbuya mono. Omoibi gose omonto ache amobwate among'ente amoite akwe, oyio nere ong'entete omwana obo, togokuna ere. Abana abe batigeretie omwando korwa ase ise na ng'ina, orabakonye barende bakabasukuru abo. Tari boigo? Lakini bono buna tori mwanyabanto, toimokire nkorianani tore.